GH. Obɛ WhatsAppe number yi just hi kɛkɛ mm-hmm. zero two four four eight eight five one zero one zero two four four eight eight five one zero one ne do aka channel no ho ɛɛ ɔso no egu hɔ a nkorɔfoɔ ɛɛfa bi edi boss player club world cup no. Mm-hmm. emu ayɛ do agye nsɛm atɔ fam. ɔsɛ boss player before club world cup no mi yɛ analysis no mi ka sɛ. Angel. Club World Cup wei bɛma yɛahu the gap between Europe ne the rest of the world in terms of football because it is believed sɛ Europe na ɛyɛ the premier continent in terms of football nti mostly yɛyi best players in the world koraa ɛyɛ a European teams no na ɛfa wɔn firi nti sɛ ka Club World Cup wei other continents no ba na wɔn ne Europeans no aba abɛhyia deɛ a nka yɛbɛhu sɛ gab no a Europefoɔ no de ama wɔn no so paa. But cowboy cap wei ɛrema yɛ different idea sɛ continent no a yɛ write wɔn off sɛ wɔn bɔɔ no wɔ fam no, saa continent no nsuo a wɔma Europeans no tough time paa wɔ mu. Inter Milan ne Fluminense. Inter Milan akɔ Champions League final. Ɔluusui deɛ, but team a wakɔ Champions League final ɛreba abɛhyia team a wɔwɔ Brazilian league no mu a, nka wobɛka sɛ Inter Milan yɛ way ahead of team a yɛfrɛ no Fluminense. But ɛwie aseɛ no, nea kye Inter atwa no ɛka mmienu a wɔantumi ante ka no mu baako koraa. Mmienu.
Two zero. Ɛnyɛ sɛ one zero bi na ɛde petere petere petere petere na ɛde pɔn yi o, wei yɛ two zero. and both player after that win a Fluminense nyae no now seven matches between the European teams and the Comebol teams no Comebol foɔ no awini three ɔmo adraw mmienu ɛna ɔmo alusu just two eti ɔmo no seven matches no they have three wins against the European teams ɛna Europe foɔ no awini just two. Enti ɛkyerɛ sɛ Conmebol foɔ no wɔn amma ammɛdi agorɔ. And now six teams no a ɛfiri Conmebol ɛbaeɛ no, ɛmu two ɛwɔ in the quarter finals, that is Palmeiras and also Fluminense. Enti ɛkyerɛ sɛ Club World Cup wei no, ɛma yɛahu sɛ other continent no so yɛbɔ bɔɔl hɔ. Enti sɛ fifa ɛranke leagues no a, wɔn pay attention to those continents na wɔn ma wɔn prominence because wɔn nso bɔɔl no a wɔbɔ no, wɔnim bɔɔl no bɔ yie paa. But after the match, Lautaro Martinez kekaa nsɛm bi sɛ wo a wonyɛ ready sɛ wobɛbɔ team no, wobɛtumi afiri team no mu. And ɛkame ayɛ sɛ na ɔretake a dig at Hakan Calhanoglu sɛ Calhanoglu has been linked to Galatasaray, ɔpɛ sɛ ɔkɔ. Nti wohwɛ a ne mmɔdemmɔ no, ɔnhyɛ da ntene ne ho mfa mmɔ bɔɔl no yie. But me deɛ, asɛm a mɛka ne sɛ Inter Milan players no, wɔmfa wɔn nyinaa nkɔ therapy. Wɔn nyinaa? Wɔn nyinaa. Adɛ deɛ na ɔmo lacking? After the PSG match no boss player ɔmo performance no kwaa na ɛkɔ fam after PSG champions league final na ɔmo bɔɛ no you can see sɛ mentally biribi ɛyɛ off sɛ ɔbɛbɔ champions league final ne ahyɛ ɔ five no akɔ akɔ ɔmo adwenem ɛti ɛsɛ ɔmo take that mental block ne firi hɔ ansa na ɔmo atumi aba abɛ perform ɛnte saa wobɛhu sɛ performance no bɛyɛ inconsistency yaa. Enti Inter Milan deɛ I think sɛ psychologically ɛyɛ sɛ team no mpaninfoɔ no hwɛ that aspect no ansa koraa na wɔn aba field no so. Ɛna wɔn asa loose wɔn coach, new coach Christian Chivu na aba enti ɔno nso ɛyɛ sɛ afei na ɔbɛ sort nnoɔma out. Enti Inter Milan deɛ I think psychologically ɔmo nhwɛ hɔ na ɔmo wie a sporting wise no ɔmo ama TV some time ansa na watumi a build team no yie. Nti yɛmmɔ Fluminense foɔ no aba so, yɛmmɔ Conmebol foɔ no aba so sɛ constantly ɔmo mma Europeans no tough match paa ɛwɔ Club World Cup no mu. Yɛbɛhwɛ deɛ ɛbɛkɔ akɔsi between Fluminense and Al Hilal. Yɛnkɔ Al Hilal hɔ, ɔmo ne Manchester City.
Na hmm Awurade Nyame. Yɛwie match no worst player obi a ɛbɔ Ederson Morais din sɛ deɛ nti na yɛbɛbɔ match awie na Al Hilal abɔ seventeen shot ɛmu six ɛyɛ on target na ɛmu four ahyɛw Al Hilal bɔɔ seventeen shot six on target four goals meaning sɛ shot on target six na ɛba out no wo savee mu tu. Na deɛ ɛha Man City fans no koraa ne sɛ ɔmakee ne first save in the one hundred and twelfth minute.
That's in the extra time. Extra time. Ɛhɔ ɛna ɔmakee ne first save. And saa save no koraa ɔyɛeɛ no ɛsan leadi to a goal. Esi Man City fans no problem no akɔyɛ sɛ keeper no a na ɔda pole nim no, ɔno na ɛma wɔn loose game no. Because sɛ wokɔ Al Hilal side a, Man City bɔɔ thirty shots, emu fourteen na ɛkɔɔ target, emu ɛɛ three na ɛhyɛeɛ. Enti wɔn compare the performance of Yassine Bonu na wɔn compare the performance of Ederson a, wɔn tumi sɛ Yassine Bonu is the reason why a Al Hilalfoɔ no ɛwinii match no and Ederson Moraes is the reason why they lost the match. But sɛ match no wobɛka nokorɛ akyerɛ wo ho na wayi sɛ keepers keepers no although sɛ keepers no important ɛno deɛ it is a fact sɛ keepers wins game ɛno deɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ important fact mm. sɛ wo keeper amoa wo a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi akɔ w'anim in tournament yeah. and yɛase mbɔ no ɛyɛ ɛyɛ adeɛ but problem no it goes beyond aberanteɛ fɛ no ɛde se hwɛ short no a ɛyi ɛɛ ɛɛ ahelafoɔ bɔɔɛ no ɛmu eleven na ɛyɛ from open play ɛmu two na ɛyɛ from set pieces ɛmu four na ɛyɛ from counter attack aha na problem no wɔ mhm. ɛmu four short sixteen no four ɛyɛ from transitions aha ɛna problem no wɔ ɛnyɛ about Ederson wɔn mm. twe wɔn adwene mfiri Ederson so kakra. na wɔn fa wɔn adwene ne mmra boɔ no so. Monhwɛ outfood players no. Outfood players no sɛdeɛ na nnoɔma si kɔ last season problem baako paa na man city wɔ ɛne sɛ na wɔn concede transitions paa eti around December hɔ me bɛyɛ analysis bi about fast breaks a na man city ɛconcede ɛkame yɛ sɛ na ne man city bɔ bɔɔl na defend kakraa bi a you get the counter attacks. Mm. Enti yɛde kɔhyɛɛ sɛ the physical floor of Man City no ɛwɔ fam because players no anyini. January wɔtɔɔ players, summer wɔatɔ players a wɔhwɛ sɛ ɛbɛtumi aboa team no. Structure wise, Pep Guardiola resort nnoɔma out a ɛbɛtumi aboa wɔn in attack and also ɛbɛboa wɔn rest defence ama wɔn adefɛnde against transitions. Bernard hwɛ Malcom goal no. Hwɛ Malcom goal no a ɔhyɛɛ no. Just two passes na aduru Man City kurom na wɔkɔ akɔhyɛ wɔn. Angel. Ɛno a the moment a Man City bɛ lose bɔɔl pɛ then the transitions of Al Hilal yɛ dangerous. Aha na ɛyɛ sɛ Man City foɔ hwɛ, aha na ɛyɛ sɛ Pep Guardiola hwɛ because Premier League no the same thing bɛsa asi. Saa nnoɔma no ɛbɛsa asi biom because Premier League teams no nso wɔn nso bɛ defend because ɛyɛ Man City na ano na ɛbɔ, wo bie mu a ɔbɛhyɛ wo. Enti wobɛtua wo to kakra na wa rely on the transitions and wo yɛ team na wo ntumi ncontroli the transitions, wo ntumi ndefendi the transitions a, continuously you concede goals. Enti Ederson deɛ yes ne performance no nyɛ but it goes beyond Ederson. It is about the transitions no a na ɔmo concede no and after the match Bernardo Silva attested to that fact. sɛ they have to control the transitions how do you control the transitions counter pressing Angel. ɛyɛ sɛ yɛ important ores defence ɛyɛ sɛ yɛ important ɛhɔ na ɛyɛ sɛ pep guardiola hwɛ na ɛtumi boa no na ɛma no tumi compete because players na watɔ no deɛ obi a expect sɛ obɛtumi akɔmpete no akɔmpete yie bayɛ mmɔ Simeone Inzaghi aba so. Mostly football no, football fans, wɔn bɔ coach aba so a na kyerɛ sɛ ɔbɛ wini biribi. Eti Luis Enrique, time a ɔfiri mu, ɔde Spain firi mu wɔ World Cup no, afei obiara sɛ ɔyɛ bad coach. Ɔkɔɔ PSG na ɔkɔ wini Champions League, afei deɛ wɔn yɛ no te sɛ deɛ coach a ne so coach mmaa wiase da. Saa nkurɔfoɔ no ara o. Saa na football fans teɛ. Mm. Ɔmo no, ɔmo hu no sɛ wo wini anaa yɛ coach. But hwɛ baabi a Simeone ne Inzaghi faa Lazio firiiɛ, de ɔmo wuram into the Champions League, ɛde ɔmo wuram kɔgyee cup, ɔmo Super Cup no. Hwɛ baabi a ɔbɛfaa Inter Milan, ɛde ɔmo kɔɔ Champions League final mmienu. But because sɛ ɔlose no tiaa PSG five zero nti, all of a sudden wadane bad coach. Ɔkɔɔ Al Hilal yi, ɔntwaa two months koraa o, watransforme team no. Enti Simone Inzaghi is a very good coach. Ɔyɛ ne bɔɔl no nso ɛfɛ. Enti yɛmmɔ Simone Inzaghi aba so, yɛmmɔ Al Hilal aba so. Saudi Arabia League mm. team ahyɛ English Premier League team ɛwɔ the round of sixteen of the Club World Cup. Ɛnyɛ team bia so kɛkɛ o. Ɛnyɛ team bia kɛkɛ. Man City. Pep Guardiola's Man City. Pep Guardiola's Man City. For the past four years, yeah. criteria no use to select mm. teams no. One of the best teams in europe eh, and eh, even eh, the world ɛyɛ soccer anaa ɛyɛ soccer
ɛyɛ soccer paa ɛyɛ hmm.
soccer so so does it go to confirm sɛ the european leagues no ɛyɛ over over hyped overrated anaa boss player overrated yɛ na because league ni do ɔyɛ den a ɔmo na yɛ premier league no. agreed but but say bi a the way a yɛ si eh, hype the way a yɛ si pagya no no Ah, eh, compared to the other, other continents no okay, uh, uh, as a yɛmfa attention no so yes, nkɔ yes, other continents yes, kakra yes, especially yes. saudi uh, saudi saudi south, no uh, saudi ne saudi, saudi south america yes yes saudi hɔ no ɔmo invest more mm. and ɔmo bɛfa players ni from europe de kɔ yeah. nti ama ɔmo league no koraa ayɛ competitive last season i think one team bi aubameyang team no Art Garcia de wɔn a na wɔn si bɔ bɔɔl no tum sɛ yes wɔn wɔn league no yɛ competitive Ronaldo bɛkae na wɔn wɔn kaa sɛ agorɔ na ɔdi ɛyɛ very competitive but ɛnyɛ as competitive as European league ɛno na ɛyɛ sɛ ɛma amanfoɔ te ase nti I think sɛ yɛmmɔ Al Hilal foɔ aba so in terms of wɔn performance a wɔn putu in place against Manchester City now yɛnkɔ Juve ɛne Real Madrid Carabao Cup teams no a ɛwɔ mu coaches no a ɛwɔ mu no nyinaa. wotu mu sɛ bebree no a ɛwɔ mu no, wɔnim team no dada. Pep Guardiola a wafa Manchester City ara nti ɔno players bebree onim wɔn. Nti ne template no da hɔ dada, ne tactics no wayɛ biribi awie. Enzo Maresca fa Chelsea one year, wonim players no nim biribi dada. Vincent Kompany wafa Bayern Munich for one year, players no nim biribi dada. Ba baako baako bi wɔ mu a Afei na wɔyɛdi team no ama wɔn a wɔn nso rehwɛ sɛ wɔbɛtumi asɛte wɔn template no. Enti ebi te sɛ Christian Chivuart, Inter Milan. Wɔn sɛ afei na ɔno nso pɛ sɛ ɔhwehwɛ ne nneɛma tactically. Baako nso yɛ Xabi Alonso. Ɛnnɛ, sɛ Real Madrid firi mu o, sɛ Real Madrid qualify o, ɛnyɛ biribi, ɛnni kwan sɛ fans no yɛ biribiara. Deɛ ɛbɛsi biara no. Deɛ ɛbɛsi biara, ɛnyɛ biribi huhuhu biara. Xabi Alonso ɛɛtrae sɛ ɔbɛfete parts no together. Enti wohwɛ ne first match no a ɔbɔɔeɛ no a, he went with the three two two three. Trent Alexander-Arnold ɛ invertee ɛkɔkaa double pivot no, ɔne Tchouameni na ɛformee that pivot. Fede Valverde ɛkɔɔ n'anim into the right half space ɛna wɔn used that three two two three. We saw some vertical rotations between Valverde and aberanteɛ a yɛfrɛ no Trent Alexander-Arnold. Rodrygo ɛna ɛbɔɔ as a right winger Vinicius as the left winger na yɛnim sɛ ɛno na ɛyɛ template no a ka ɔreba abɛ builde upon but the structure no na ɔmaintaineeɛ ɛna ɔsesaa patterns bi wɔ mu in their game against Salzburg. Enti saa three two two three no ɔmodifae no in their third match a wɔbɔ tia Salzburg no. Salzburg no we saw more of a three four two one with Frank Garcia wɔ one side, aberante a yɛfrɛ no Trent Alexander-Arnold wɔ one side, Tchouameni acting as the third centre back in the back three. Enti ɔbɛba abɛ splite aberante a yɛfrɛ no Huijsen ne Rudiger na wɔafɔme that back three na Vinicius, Bellingham ne aberante a yɛfrɛ no Gonzalo Garcia aleadi line no. Enti structure no deɛ ɛwɔ hɔ but wɔsesaa nnoɔma bi wɔ mu. Ɛkyerɛ sɛ aberante a coach a yɛfrɛ no Xabi Alonso retra sɛ ɔbɛ fite in the part na wahwɛ adeɛ a ɛbɛtumi aboa Real Madrid team no. on the ball and also off the ball. Yɛhu sɛ against Al Hilal, a four four two a na Rodrygo tumi ba ɛba bɛhyɛ ɛm back line ma no yɛ back five. Against Red Bull Salzburg no, yɛhu sɛ ɛkɔɔ five three two. Eti onya nyaa deɛ ɔpɛ. Onya hu deɛ ɛbɛboa team no. Eti afei na ɔyɛ tinkering bi na wahu deɛ ɛbɛtumi aboa team no. Eti Juventus match wei, still na ɛyɛ tinkering process no ara na ɛrekɔ so. It is in case sɛ wɔn firi mu a ɛnyɛ biribi huhu biara adaptation period no ɛna ɛkɔ so for the players ti ɛɛ Xabi Alonso ɔno nso tactical adaptation no ɛnso ɛkɔ so in terms of how a ɔbɛ find the right tactics ɛde asuit players no ba ɔba bɛhyɛ Juventus a ɛyɛ tougher test than Al Hilal than Pachuca than Salzburg Juve under Igor Tudor ɛnso ɛyɛ adwuma yie paa. Although sɛ ɔmo lusu five two against my friend Manchester City but ɔmo performance against Wak ɔmo performance against Al Ain akyerɛ sɛ ɔmo mmɔdemmɔ no ɛrepeke nkakrankakra and particularly Kenan Yildiz a ɔreleadi line no de ma team a yɛfrɛ no Juventus Football Club. Ɔno na ɛyɛ player baako bi a ɛyɛ sɛ Real Madridfoɔ no si hwɛ no n'ability sɛ ɔbɛtumi atwe ne ball striking, ne eye for pass, hwɛ ne pass no a ɔde maa Dusan Vlahovic ma otumi hyɛɛ that goal against team a yɛfrɛ no Manchester City. Enti Juvefoɔ no deɛ, wɔn yɛ team a wɔn bɛtumi aha w'adwene yie paa. Wɔn bɛtumi akura ball no, ɛna wɔn nso bɛtumi adefend deep, na wɔn ahwɛ sɛ wɔn bɛ rely on the transitions. Enti yɛbɛhwɛ kwan a Xabi Alonso bɛfa so ahyehyɛ ne nnoɔma. Enti now deɛ yɛnim deɛ Xabi Alonso bɛyɛ, ɔbɛyusu Tchouameni no in the back three anaasɛ ɔbɛrevɛte to deɛ ɔyɛɛ no Al Hilal a na Trent Alexander-Arnold reinvɛte in the pivot no. Ɛno nti na mese still no ara ɛyɛ adaptation period. Still no ara Xabi Alonso adaptation period no na ɔwɔ mu. But Juventus no mmom ɛyɛ tougher test de ma no a, ɛno na yɛbɛhwɛ kwan a Juve bɛteste no. Salzburg game no, Real Madrid fans bebree ani gyeeɛ. a lot of counter pressing lot of combination plays yɛhu lot of central progression ba ɛyɛ Salzburg na hoɔden ne ni soro te sɛ Juve Juve wɔ quality players kyɛn Salzburg Juve ɛwɔ quality coach kyɛn Salzburg ɛti Juve no mmom ɛna ɛbɛtumi atɛste coach a yɛfrɛ no Xabi Alonso mm. na ɔhu ne gyinaberɛ te sɛ deɛ Al Hilal first match na wɔn tɛste Real Madrid no ɛno na ayɛ Real Madrid fan ɛyɛ sɛ ɔhwehwɛ ɛnhwehwɛ sɛ Wo ne team bi bɛbɔ na wakɔhyɛ no five nil, six nil na ɔmaa wo huu problems? Daabi. Wo ne akɛseɛ no bɔ a, wo huu problems no a, na wahyɛ aseɛ na wo solve problems no. Ɛno na Xabi Alonso reyɛ no. Does it mean sɛ sɛ Juve hyɛ Real Madrid a, then it means sɛ wɔn bɛhu wɔn problems no yie anaa? Wɔn bɛhu problems no yie. Means wɔn Real Madrid winni, ɔlusu a, there's no cause for alarm. Real Madrid bɔɔl no ɔmpɛ sɛ ɔmo bɔ no ɔmo sesa biribiara o mm. identity no ɔmo sesa no mm. me se first na yɛ chaotic football na ɔpɛ sɛ yɛ controlled football oh, okay, okay.
Alonso Alonso bɔɔl no ɔpɛ sɛ yɛ controlled football mm. from chaotic football na na ɛteɛ no transitions bebree transition daabi mm. yɛ sɛ nneɛm control more passes ɛno na Xabi Alonso pɛ. Okay. And sɛ ɔbɔ tɔ fa opponent no a, ɛna saa opponent no bɛma no ahu ne weaknesses no ɛne ne strengths. Enti Salzburg game no, Real Madrid fans mo ani gyee because na counter pressing no wɔ hɔ, na combination plays wɔ hɔ, mo hu lot of central progression. But against Juve, wo bɛ hu bi saa anaa? Saa ideas no a na Salzburg ɔmo yɛ no a ɛyɛ Xabi Alonso idea no against a tougher opponent, will you see the same thing wobɛhu central progression will you see these quick combinations mm. counter pressing no bɛyɛ te sɛ sɛn ɛno na ɛsɛ Real Madrid fan ɛyɛ sɛ ɔhwehwɛ eti sɛ wolusu a owi ni o yi wadwin firi so wolusu a ɛyɛ good thing owi ni a ɛyɛ good thing ɛde ma team no in terms of process na mu wɔm no in terms of tactical shift na ɛsɛ mu kɔ through no but I think sɛ in all no although sɛ Real Madrid ɛyɛ adaptations Real Madrid ɛyɛ shift but the quality players of Real Madrid no ɛbɛtumi aboa ɔmo ama ɔmo asecure that win against team ɛfrɛ no Juventus Bellingham Vinicius Junior Gonzalo Garcia small boy no ɔno nso ɛyɛ adwuma yie paa bia ɛbɛhwɛ sɛ Rodrigo goes ɛbɛ starte anaa wɔn starte a ɔsɛ first match ɔstate next two matches wɔn starte third match no in particular no Alonso sesaa bibia because ɔuse wing backs Oyisu Frank Garcia ne Arnold as wing backs instead of Vinicius and Rodrygo as the wingers na wɔn ntɛntɛ no ano. But ɛnɛ obeyisu wing backs anaasɛ obeyisu wingers no. Nti na meka kyerɛ sɛ munya abotrɛ. Process no deɛ it is still ongoing. Munya abotrɛ. No matter the results deɛ yeah. still na the adaptation period is still ongoing. ongoing. Nti after the match no mm. yɛbɛhwɛ some tactical yi bi a wɔbɛyɛ ne ɛde abrɛ atiefoɔ but I think sɛ I'm tipping Real Madrid sɛ wɔbɛtumi awini